Bibal ca chung in atu cu kan van lut tuah lai i zeidah Bible ai kalh contradiction pawl an si timi kha mah kha kha ai kalh si nangmah nih a ṭha na ti ning in na van kan zohpiak te lai i man chim te la a pakhatnak ah van hal kan duhmi cu Genesis angan sawmthum le pahnih sawmthumnak ah Jacob nih Pathian kha hmaiton in ka hmuh nain ka nung rih a ti timi Jacob nih a hmuhnak kong Exodus sawmthum le pathum a hme pakulnak ah cun cun bawipa nih cun aa thawh ṭhan i ka hmai cu na hmu kho lai lo a ti ka zawn ah ka hmu kho nan, nan hmu kho lai lo tinak zawn te kha maw Johan a ngan pakhat a hme thleriat chung zongah ahohmanh nih Pathian cu an hmu bal lo timi te kha a van si ahohmanh nih Pathian cu an hmu bal lo Jacob nih khan cun uh, hmaitonh tein ka hmuh a ti hi ka zawn hi zeidah contradiction zeidah uh, ai dawng khang lonak zeidah a palhnak a si timi te kha ai pe tonnak te a um ko maw timi te kha bang kan fian ta lo vei cu Jacob nih Pathian cu hmaitonh tein aw um rih lo ma cu hlan ah cun minung nih Pathian cu hi hmuh khawh ding bantukin tawn khawhmi bantukin kan hmuh ahcun kan thi lai ti an rak ruah. Catiah tiah a thianghlim tuk i kannih cu kan thianghlim lo tuk i a thianghlim tukmi le thianghlim lo tukmi kan ton a si ahcun ti le mei bantuk ka puak lai ti an zumh ning cu anih a thianghlim tuk. Cucaah cun a bia hmat dok aw Jehovah ti hmat cu dok an chim ngam lo cu. A thianghlim tuk ca kan hmur nih a tlinh lo ti si. Khatian rak zumhmi kha Jacob nih hmaitonh tein ka hmuh cang a timi kha khuazei zawn khi dah si madam biak hmaitonh tein ka hmuh cang a timi cu a leki zana i ti vancung in hleirong tum vancung mi chukcho an kai mi kha si ko lo mei Mana biak von zoh ta sila kan duh ahcun Genesis sawmthum le pahnih ah Genesis sawmthum le pahnih cu Jacob Jacob nih Esau ton a duh sawmthum le pahnih Sawmthum ahcun an an cawkap a kir lio ah mipa he me pakhat vancung me an i pai cu mu an i pai mi kha mah khakha a kal lei i hlei in a tlungkai mi kha vancung mi a kir lei i a paih mi zong kha vancung mi an ti ning ahcun vancungmi hi Pathian tluk an ruah ṭheu. Oh, anmah chan ah. Abraham nih vancungmi a hmu i pahnih kha ka hoi le hna kaih na rau law ron ei lai ti hna i ron pek hnan kal tikah Bawipa nih a ka ton a ti cu. A chimmi zong kha Bawipa nih a kan chimh an ti ṭheu ka vancungmi. Oh, cucah cun Pathian hi hitihin a Pathian a sinak taktak hi an hmuh ka hmuh a titu an um bal lo. Kan hmuh an timi cu amah kuzale vancungmi hna ka si zungzal. Si, si. Le cucaah mah kha Jacob a timi kha a kal lei i lekhleu i vancungmi ton a si seh a kir i a, a, a, a paitu zong kha vancungmi thiamthiam si cu okay se a fiang cu ti si ahcun pathian taktak cu a hmu lo ti na si hmu lo okay se a fiang si le a pahnihnak ah Genesis a ngan kul langa hme pakhatnak ah Abraham nih midang pakhat a ṭhit ṭhan i a min ah Ketura a si chanrelnak a ngan pakhat sawmthum hnihnak ah cun Abraham nuchun Ketura fapa hna cu a ti fapa paruk a neih lang Galati a ngan pali a hme kul in hnih. Abraham nih fapa pahnih a ngeih hna i pakhat cu salnu nih a hrin piakmi a si i pakhat cu a luatmi nu nih a hrin piakmi a si. Kan chim theo tawn lengmang le kan theih lengmang theo tawnmi cu Abraham nih nupi pahnih a nei le fa pahnih a nei salfa le nutak fa ti bantuk mu mm. khatte kha pastor le zong nih an kan chim deuhmi a si mm, ke mm. tura a kong le a fa le paruk kong kha an kan chim bal ti lo kha tikah Abraham nih fapa pahnih lawng neih khan in kan ruah peng cang cucaah zei ruangah dah biakam thar zongah hin Abraham nih fapa paruk a neihnak he a rak langhter ti lo timi te kha zeicah an langhter lo ti cu ka chim kho ve lo sinan a um tining cu Abraham nupi cu Sarah si cu mu Sarah kha saupi fa ngei lo in um. An van a sang i Egypt nu Hagar kha nupi chun ah ngeih. Nupi chun ni fa cu Ismail si. Mah khan hnu ah khan nupi a ngei rih. A dih lak ka pathum pali a nei. Sihmanhsehlaw Sarah le Hagar lawng zeicat a kan lak ṭheo hna ti ahcun Sarai fa cu Pathian biakamnak cotu fa a si. Hagar a fa cu Pathian biakamnak cotu fa a si lo. Okay. Na cucaah cun an tuanbia ah, hi Israel mi tuanbia ah a biapimi cu Pathian biakamnak cotu ho dah a si, a colotu ho dah a si ti lawng kha an biapi ter. Galati hna cim a cim bibitermi si sal fanu si lo miluat fanu si kan nih cu sal fanu kan sal fa kan si tung lo miluat fa pe kan si cu tinak ah khan Sarah nih Isaac ka neihmi kha run langhter si ko cu se se a fiang ngai keimah zong ka van fiang a ngai tu zong an fiang cio theo lai ti zumhnak ka nei zei lo he ai lo bible cha chung ah cun nu an langhter hna lomi bantuk bantuk maw cu bantuk se se heka hen job a fanu le long kha an langhter mi kha special deuh pathian oh. thlachu an si ca langhter bantuk deuh kha si a pathumnak biahalnak ah kan kal col than lai i hmm. chanrelnak pakhat angan kul le khat amhe pakhat nak ka satan nih israel mi kha a doh hna i david kha israel mi cu rel awka a forh 2 Samuel a ngan kul le li a hme pakhatnak ah cun Israel mi hna chungah Bawipa thinhunnak cu a alh ṭhan i a ti va kal law Israel mi le Judah mi vialte kha va rel hna tiin David kha an cung i hnahnawhnak tuah awkah a lungthin a thawhter. A pakhatnak nih Satan nih a tukforh khan in a chim. A pahnihnak ah cun Bawipa nih va tuah timi bantukin khan mm. hika hen cun avan chim than mm. ma he he aralkap job a karalkap kamelu varel tua atinak zon kha ase i hika zon a hen zeitin da navan mu ning ase veya hiti krifabu kan theology kan ruana ka ve tampi chu pathian chu thil tha tu asi Satan lawng nih thilchia vialte he a tuah chuahpi ko tiah kan ruah tawn. Sihmanhsah hlan liopi Hebrew nih an rak ruahnak ding ahcun Pathian lawng zeizong vialte van le vale a khatmi si Satan zong hi Pathian nih nawl a pek lawng rian ṭuan khawh. Pathian rak Pathian nih zeizong vialte a tuah khawh Isaiah chung si ko lomama ve sam chunga da atimi cu keimah Pathian hi pe ve thil tha tuah zong ka si thil tha lo tuah tu zong ka si cu muihnak tuah tu zong ka si ceunak tuah tu zong ka si mit a cawt ter tu zong ho da si keimah pe ka si cu ti kha a um Bible ca chungah zeizong vialte hi pathian nawl lo in a cang lo pathian nawl rat a mi job cu satan nih a surh hrawh tikah a ho nawl in dah ti ahcun pathian nawl in cucaah cun duhsah tian ma kha ruahnak a hong ṭhang tikah nikhat khat cu satan kha pathian nawl tuahtu si ti lo pathian nawl lo zong amah duh tuah tuah zumhnak hong ṭhang cucaah cun bible cathar hna cun Pathian cu Jesuh tinak ah Satan cu a hramthawh tein pei Pathian dohtu si zungzal cu ti hna um. Satan fale pe nan si hna nan si cu tiah cun Sadusi Farasi hna zong kha Jesuh nih a ti hna. Cucah David chan ah cun David nih Pe khati lung thawhter thil ṭhalo tuah dingah David lung a thawhter cu Pathian. Okay. Cun khat lei ah cun Satan nih a suah a forh hna ai timi kha anmah ruah anmah zumhnak ning ah cun aa dang lo. Satan cu ka Pathian nawl in tuahmi si. Pathian nawl in a um lo. Pathian nawl tuahmi si. David cu ka Pathian ti zong a thil ṭhalo si ahcun Satan puh khawh ṭhiamṭhiam si. Pathian nih Satan kha a hman ti khan a hman cucaah cun Satan nih a hman na ti zong aa khat Pathian nih a thin a hunter thil sual a tuahter ti zong aa khat Satan thiamthiam a khat kan um ko lai anmah zumh ning ahcun okay a fiang khavial kan van sari ko seh law sile a palinak ah First Samuel a ngan kul riat a hme paruknak ah cun Saul nih bawipa kha a hal tikah bawipa nih mang in siseh Urim in siseh profet hna in siseh a let lo a ti kaan cun Saul nih bawipa kha a hal tikah a ti a pahnihnak first chanrelnak kuatkhatnak a ngan pahra hleilinak ahcun Bawipa sinin lam hmuhsaknak kawl loin khuavang khuavang ṭhehlum thiam sin tu in lam hmuhsaknak kha a kawl a hal kha a si a ti pakhatnak ahcun Pathian sinah Bawipa kha a hal a pahnihnak ah cun Pathian sin hrimhrim ah a hal lo ti kha a si. Mm. Hihi Bible hi ai kalh pahmi a lo zeitindah sining si? a hmasa timi ah cun mm. Bawipa kha a hal tikah mm. a hal duhmi zei da si te cun Samuel kha Saul siangpahrang nih a hman ngaimi si cu mu prophet si cu Samuel a thi Pathian duhnak zei dah si lai ti a thei ti lo. A van a sang. Cucaah cun Bawipa kha a hal tikah Bawipa nih a mangin siseh Urim in Thumin timi cu cei kan ti lai dah. Hi ti kan hlonh i Las Vegas i pheleknak kan tum in hlonh mi bantuk hi bantuk hin rak hmang ve cu Urim Thumin timi kha le makha kha thlarau hman kan hman ti tuk an ruat thlarau nih a control makha kha ti an ruah cucaah cun amang in siseh kha bantuk urim tu mim hlonh mi le zong in siseh prophet hna zong in siseh prophet an um Samuel a thi ahcun midang prophet an um hat kan thei ti lo an va um zong ah halen hna an let kho ti lo a van a sang cucaah cun pathian i duh lo mi kha a kawl cang Colmate timi cu mithi bia khotu kha hodah um mah cu chan an rak um ngai cu mah cu kal si ko cucaah cun the first step awng min lo second step ah zeital tiah cu mithi mithi mithi bia khotu kha kal si ko cu okay se se se avan fiang si le biahalnak panga nak bible cacang chungah panganak kan van kal lai Bible mm. cacang te ai kal deuh timi te he atu mm, mm, tan ah hen pahra te kan van thi me cu te cu fiannak kan van tuah ta ko lai e 1 King chapter 4 verse uh, 26 chunga khan Solomon ni rang leng hna hnuk tu rang tum hna cha rang in sang uh, sang li le rang chung ral kap thong hlei ni angai hna e heka hen uh, apan hi na ka uh, chanrelnak kuat hnihnak ah khan a ngan a ngan pakua a hme kul le nganak ah cun Solomon nih cun rang tum hna le rang leng caah rang in thongli a ngeih hna timi kha van se ka hen thong som li le thong thong som li le hikan thong li timi kha a si i fawinak cun tunai i ziru an ṭheh chap sual timi bantuk kha van salai te ka ruat mah kha ziru an chap kha a hramthok te pathian nih cuzat a timi kha zei hi dah si ti fian khawhnak ding ahcun thong som li zong um thong li zong a um tikah mah kha kha an chak pah tawn theo caah thong li kha thong som di an can ter tia ruah ka ka hmaan tia mi ka ruat deuh hnga ma kha thong li timi kha vea menabia se chanrelnak pahnihnak angan pokom he kullanga a thong li tin om mu arang tum hna chiatnak rang in thong li

thong li kha si dawh a si thong sawm li timi kha ziruan an chap tiah ka ruat mah kha zong ka ni el bible thiam pawl in el sihmanhsehlaw a a um theu caah ziru khan chap pang sual theu caah thong li kha hmun ni a um caah mah kha hmaan deuh lai ti ka ruat Oh, cucaah cun a hmaan deuh lai ti na ruahmi cu thong li kha hmaan deuh lai tiah na ruat. Okay. Bible an le tik zongah mah kha cu cu ka war ca cu ti na um cu ka war thong li si meihman deuh dawh si ti nak um ko okay siseh cuti si chen hika zon te zong han tlawmpal te ai van dang deuh mi chu uh, biahal nak paruk nak bible cha khan uh, first king chung angan pasari am he kularuk chunga solomon ni temple asak e asak di ko le changka ten in dang avan sak than khavan sak than nak a khan acha acha lei acha lei chu kut zabok ase atlang Hraitlang bantukin ser a si i lili pangpar bantuk a si. Bat thong hnih a tlum a ti. Second, uh, hika hin uh, chanrelnak pali panga zawn ah khan avan ti ṭhan mi cu hika zawn ah hin cun bat thong thum reng lo a tlum a ti ṭhan. Hika hin thong hnih le thong thum a si i hika cun ziru

Cun baat thongthum a timi kha chanrelnak ah cun kalan thong hlei riat hrawng a si. Mah kha khan a si tawn khomi zeet a si tiah cun Hebrew caah Hebrew caah khin hleihnih le hleiruk khi pakhat veve khi hmaan nan pahnih le pariat kha banabia zeidah law tiah cun Tari kan ṭialmi le seven kan ṭialmi khi hitin a um veve theo. Tari khi hi hi a zawn te a lo i seven a cang theo. Kha bantuk kha Hebrew le thara khan a zei kan ti dah a ziam deuh ma. Ai lo pah te ko ai lo pah ai lo pah mi kha si caah an khawapi ṭhan tikah hlei hnih kha hlei riat a si tiah an ruah caah hlei riat an canter hlan lio cu computer le um lo typewriter le um lo kut bak a si tikah palh sual a fawi ngai mi kha an palh caah khuazeih hleihnih ma hmaan deuh kalan thong hleihnih ma hmaan deuh kalan thong hlei timi ah khan mm. thong hleihnih hi a hmaan deuh lai hlei nakin tinak cu hi hi hlei an sual foi te pahnih kha pariat a canter foi te okay okay afiang pahnih kha pathum a canter te se se katakhan man se se la chun apasari na ka van hal kan du mi che tu nai pathian kong na van chimmi he khan ai van pehtlai pah Ezekiel pakul angan pakul a hme kul langa nak ah khan cun ka tuah rih mi cu hi hi asi an cung ah khan nawlbia tha a salomi kha ka chiah i nunnak hmuh khawhnak a salomi phunglam kha ka chiah hna ati ka zawn ah hen heka hen koren kuat khatnak hlei li a hme som thum le pathum ah cun zei cha tiah pathian nih A kan auh cu ningcang lopi in um awk ah si loin dai te le rem tein um awk tu ah a si a ti. Hika in cun Pathian nih ningcang lo nan kan auh ṭung lo. A pakhatnak ah cun Pathian nih hin uh, zei kan ti la i nawn nok hna seh ti bantuk zong in khan uh, tuah dawhmi kha a van lo. I hika zawn te hi na van hmuh fian ning rang kan hrilh fiah tuah la. Mah hi hin a chimmi hi aa dang veve. Korin kuat khat a ngan hlei nga ahcun zeidah chim ti ahcun Pathian sinin holh theih lo an theih phanh tikah minung pahnih nih an chim ti cio si ahcun pahnih pakhat chimmi kha a dih hlan cu chim ve hlau a dih hnuah pakhat chang pakhat chang tin pathum tiang um siseh Cahtiah an chim cio ahcun ho hi dah kan ngai lai ti kan ngaih khawh ṭung lai lo. Cu leng ahcun an chim tik zongah cakapian khotu a sullam chim khotu um hna seh timi kha Paul a timi si ta ningcang te ti te cun a changchang tein chim u. Pathum thum vei khat chim a chim hlah u. Cun chim tik zongah a let khotu um hna seh ti kha si kaw vei pathian sin in theih lo holh thlarau holh pekmi a ummi an hman tikah khan ningcang tein siseh te Paul nih timi kha si senan Ezekiel ah cun ka tuah rimi ci si an cungah khan nawlbia ṭha a si lomi kha ka chiah i nunnak hmuh khawhnak a si lomi phunglam kha ka chiah hna ti tikah hin a sullam cei si mahi in mahi Bible caan i aa tinhmi cu nawlbia ṭhalo timi kha Moses nawlbia si lo nawlbia ṭhalo nawlbia ṭhalo timi Moses nawlbia si lo i minung nih an ser an ser chom tawnmi nawlbia kha anmah nih an sermi zong kha ka hman piak hna anmah rawh lemnak a cang a thei fiang ma anmah nih phung le lam an i chuahmi kha an cungah ka hman piak hna ti kha an rawhralnak ah cang anmah nih an tuahmi tuahmi nih khan an hrawh hna sullam cu thil ṭha tuahmi zong hi keimah nih ka tuah thil cu nan tuahmi zong ka hman tikah nan cung i a tuahmi vialte he ṭha he che a tuahmi vialte keimah dok a si keimah bantuk bawi Pathian bawi sersiamtu nawlngeitu khuakhang laireltu homat in rat awk keimah dok a si bik mah hin avan zulh mi zei da si ti ahcun hitin ka tuah mi hi vawlei mi vialte nan hmuh tikah Pathian hi Jehovah Pathian si taktak ko ti an ti lai ti hna dok ra cu Cucaah cun mei Ezekiel aa timhmi cu Pathian a si dah kaw, mi menmen si lo dah kaw, a duh ahcun a ṭha zong ah hman, a duh ahcun chia zong ah hman tinak kha aa tinhmi si cu. Me Paul timi he cun ningcang temi he khan a contracts aa dang. A contract ai dang ti oh. si te. Okay, kan van fiang. Le pariat nak ah van hal ṭhan kan duhmi cu um, Second Samuel um, angan kulali a hme Hleithumnak ah khan Gad cu a sinah khan a va kal i Bawipa nih a chimhmi kha a va chimh i zeica zeidah naa thim lai na ram chung i kum thum mangṭam maw naa thim lai timi maw a dih ka a biapi deuh in ka van lak duhmi cu kum thum hika zawn hi Lai Baibal ca nih kum thum a ti Mirang Baibal ca nih NKJV nih kum sarih a ti kum sarih te mahte kha tawinak in van la ko sih cun hika hin chanrelnak zawn ah hin a ngan kul le khat a hme hlei hnihnak ah hin kum thum chung mangṭam maw asiloah na ral nih nangmah kha thla thum chung hrawh maw a ti chanrelnak le hika i Samuel chung hi lai ca cun ai van khat na tein marang ca dangdang nih NKJV te pawl nih kum sarih a ti cucaah cun mah hihi zei hi dah a si deuh lai tiah nang nih na van ruah ve ning a si mah hi zawn ah hin a hlan ka chimmi pathum le pasarih pala fawi te ka ti mi thiam thiam kha si Oh, oh, kha he khan ai van ai van ai van khat an ai pal foi mi chu an khuapi tikah palafawi ka timi kha si cucah cun mana bia kum sarih a timi cu vei king jian varsen si cun nasbc new american standard version si pahnih pathum anum keimah ka ruahnak kha cun an zulhmi kha the best manuscript si lo ti ka ruah Hlanlio an ṭialmi Hebrew holh an ṭialmi Masoretic text timi ah Baibal caah cun Septuagint timi Greek holh an lehmi pahnih pathum a um. Mah kha khan a ṭha deuh ti ruahmi cu kum thum kha si. Cun kum thum kha a si lai ti ka ruahmi cu Vei uh, mangṭam in kum thum na ral nih kum thum in in dawi lai silo a pul pul pul zot pul in ni thum dah timi kha a pathum a pathum pathum kha Hebrew mi hna nih mirang holi mirang an ma vei rai mirang hol cu rai man ti an ma Hebrew hol cun alliteration an ti kum thum Paam maw kum thum ral nih dawi maw nit et thla thu sorry kum thum paam thla thum ral dawi ni thum zawt pulh man an duh mah kha pathum kha alliteration timi ca an tuah tawnmi si caah mah kha si lai tiah ka ruat. an anmah mirang holh le rhyme timi phun te khan an chiahmi si te ka ruah okay se ma kha kha bible kan rel tik zong ah zei deuh dah adik ti kha van theih na ding mo se se apak apakua na ka chanrel na kwat ni na angan pat som thum le paruk amhe pakua chunga khan kahin joya chin chup Mah hihi a dik ko maw ka ṭialmi hi. Za hoi a chin cu pen hram a thok kum riat a si. Kum riat a si a ti. Toinak khan kha vial kha van sa ko seh. Hika hin siangpahrang Second King chapter 24 verse 8 zawn ah khan cun hika zawn ah van langhtermi cu kum hlei riat a si ti na ti ṭhan. Cucaah cun hi Baibal pahnih ai kalhmi ṭialmi ai palhmi chungah hin zei deuh he dah a dik deuh lai tiah na ruahmi a si. Mah hihi kum hle riat a dik deuh lai ti ka ruahmi cu vei zongah anmah Baibal ca chung si lo i anmah ṭha tein a kum tling tein siangpahrang ṭuan kum hlei riat tal si an si ṭheu. Cucaah cun kum riat timi hi kum hlei riat le kum riat ah khan one line kha drop out hoi cu. Le cucaah cun mah khakha kum hlei riat a hmaan deuh lai ka timi cu Bible a vei nih a tam deuh nih ku hlei riat a pom. Cu leng ah cun one drop kha fawite original one eight a rak si ko nain a drop out a tlak sual tikah an an tial sual lo tikah pariat long a can tikah khan original cu 18 si lai kum hleiriat si lai ti kha zum deuh okay. mm. siseh apahranak apahranak kha cu kavan mm. in hal ti duh lai lo mm. hlei khatnak tu ah hin van chap chi ka duh mi cu zeitin da second king chapter 18 19 le asaya chapter 13 le chapter 36 le 37 Hi mah Bible cahlun ah hin ai lomi ka hmu bal lo. Hmm. Hi pahnih lawng hi copy ai lo bakmi a hram a thawk in a dongh tiang maw? Hmm. Ai lo bakmi a si i zeitindah mah hi ai lawh khawh ning dan a si zeitindah an rak tial ning dan a si a tialtu zong he an i khat maw timi te kha nan fiantar to ma hi second king ngan hlei kua hi a Israel siangpahrang Hezekiah kong a si. Hezekiah kong si kaw Hezekiah kha Babylon siangpahrang nih an tlaih lai i Babylon ram ah an kalpi lai ti pawl kha profet Isaiah nih a rak profet cio a si. Cucaah cun Second King chapter 19 ah an ṭialmi hi Isaiah i rak chimmi si caah Second King chapter 19 ah an ṭial. A rak profet ciatu cu Isaiah si caah Isaiah hlei sawm thum pasarih. chapter a dihlak chapter si lo cang hle kua tiang ma cang khatin avars in vas pakhat in thlei thum tiang a khat a dihlak ten si lo ma kha vai aizai chimmi te kha vai siang pahrang pahnih nak zong a um aizai pahnih nak vai za chapter som thum le paruk cang khatin cang hlei thum tiang kha a khat an ti duhnak cu Isaiah chimmi ning te na tling ko da kaw timi khan chimmi si ko. Okay, siseh kan alom. Cu ti sia cun hi Bible cu cang kan zo mi ai pal mi tete zu mi tete tlamtling lo mi zong um e nihin ni ahhin Bible kha pazei za da na leh cang kha trans uh, Bible na tial mi na leh mi kha uk zei Kei mai le mi cu Falam hot long si. falam hol Sanan letu ka ti hna i an le i ka cek piak mi hna hi hol kul hol riat si. Okay, se kan lom kan van fiang ka van hal du mi chu hika hen apal amhan lo mi zong he kan mu nangma zong ne bible tha te na zo te ka na mu ve lai nangma long sala hlan liu scholar paul bible rak tial tu zong ne an mu lai bible he ai kal tuk ning hi hmuh a si tikah mah hihi aa hi deuh in a ṭha lai tiin Baibal Society vialte zong i auh in remh awk a ṭha lo maw Pathian bia cu pakhat hmanh hloh awk a si lo timi te hin maw an i ngat le te hin a sining pom va si ko seh tiin maw an hei chiah cio le nangmah zong nih cutining te cun translate na va tualang ve ning si United Bible Societies nih Baibal ca biakam hlun siseh, Baibal cathar biakam thar siseh, original manuscript a hlan bik Hebrew holh le Greek holh an ṭialmi kha an a hlan bik ti an hmuhmi kha an kut chungah a um ko. United Bible Society in the vawlei cung kha bantuk textual criticism ti si kaw Bible texts a thiam bik timi panga an sawm hna i vawlei cung a thiam bik timi an ṭhutter ko hna. an ṭhuṭi ko an ceih ko an ceih ko nain a har ṭheumi zei a si tiah cun mah hi banabia hleiriat le pariat kong kha an ceih tikah an study an zingzoi an hlathlai dih hnuah a cheu nih pariat hi si ko lai ti an um but a cheu nih hleiriat si ko lai timi an um anmah panga chung zongah khan an lung aa khat dih zungzal lo an lung aa khat deuh mi cu cutin ning te an tial ko atu i bible kan le tik an zulh deuh mi an si oh. sinain aa khat lonak zawn a um tikhan anmah zong an tial ve ko kan dihlak ten kan lung aa khat lo a cheu ne me kan tat a cheu ne me kan tat an ti an chia an tial ko tha ten cu cah cun a hlan i Missionary thongkhat le zariat thongkhat le zakua hrawng i missionary an ṭuan Baibal ca an lehnak nak caannak cun atu cun ṭha deuh ngaingai kan nei. Bible text si. A thiammi nih an ti na ti bantuk khan zakhat chungah sawm kua le paruk ma pasarih ma kan i khat dih. A hleifuan te ah khat kho lomi kha zakhat ah pathum maw pali si. Bana bia kan khat kho lonak cu ka van chim lai maw? Samuel Samuel kuat khatnak angan hlei thum Hi Saul nih a hmaan lomi raithawinak a pek timi kha Saul was kum zeet is years old. Saul cu kum zeizat a kum na mal um ti lo. Kazon khan space blank an tu black um a Hebrew holh hrima black mak se chu um lo chu. Cu tikah cun mah khati a ceihtu hna nih Hebrew holh ah a nambar um lo ti ka cun Saul cu kum zeizat hi ti ka ra ram a uk timi kha a kum khan ṭial ngam ti lo. Kan ṭial ahcun anmah tinak mu kan ṭial ahcun a hmaan lo pi zong siseh la a si rua kan timi kan tial lo si ahcun kanmah kan phuah cop si hoi lai ri a ning te chiah kha hmaan bi kan te ning ten chiah ko cu cucah cun Falam Halkha Bible ca kan de zong ah mah kha zeihmat kan kan ti ngam ti lo cu amah ning te khan amah ning te kan chiah cu cun mah khat run zo ri lo Saul cu kum cu a si ah ve ram uk a thok i ve Israel cungah kum hnih a uk ti a um cu hi he reign blank two years over Israel two years cu um hi blank um hoi kum sawm li la kum hnih ma si sawm thum la kum hnih ma si kum kul la kum hnih ma si sawm nga la kum hnih hom han kan ti ngam ti lo ma blank paul he lai bible cha cun um ti blank ve ko a blank ve ko a se se le tu cha cun 1 Samuel chapter 13 13 o 1 kha se A blek lo sual ahcun pakhat khat pei mirang holh pakhat khat an lehmi nih an fill up sual an an fill up mi kha an zulh ca a si lai. Okay. Ma kha sinain ma footnote tal ahcun ma hi ti kan kan kan kan kan ṭhehmi hi original chung a um lo Manabe Greek Bible a um caah ma ti hi kan thehmi si ti tal cu note um lai. Okay. Se se avan fiang. Oh. Se kan alom. Oh. Senan makhaban tu ruangah khan Bible ca hi patnak long te khat ti ding selo te ka ruat chu kem. Okay. Se kabantuk ruangah si ruangah khan zoom lo tu hna nih cun zoom lo tu ca cun ma Bible ca he minung nih pe tial chommi si ko cu An ti lai. Pathian bia asa kho lo timi kha an ca khan tete ṭha tuk cang. Si si tuknak kan kan hman. tuknak ah ṭha tuk cang. E, mah ruangah khan a si. Kan mah chung Khrihfami chung balte ah khan cun phundang zungning le zeimaw a si. Vei nih zeitindah tiah cun overall dihlak Bible ca ruattu nih Emil Brunan ti zurup ah ati mi cu pakhat a ṭha ngai ka ti mi cu Baibal ah hin minung i an ṭialmi si caah a tling lomi an remh tikah an remh sualmi tete um ve ko. Sinain makhat i remh sualmi tete a ummi ruangah khan Pathian nih ve aa phuannak uh, zei kan ti a hmaan lo ti awk si hnga lo acun atling lo ti zong hlah si lo minung timi si ca chambaunak tete um kho ko ti zehedak ka ta chun lai ti acun anmah chan deo cun gramophone ti um gramophone ce de si ti acun vei thingkuang pi khe si dat pia hi ti pi um ka dat pia par acun hitin amere achim te khe cung an chia chu an von chia ma cha amere hla chuak bia zong a chuak ko ma khakha ati mi zet hi ti acun Gramophone kan ngaih tikah a dat pia le a ṭhim te hitin aa ṭhihmi kha sir tiin thawngpang theih theih awk theih lo tluk te khin a um zungzal a ti hrial awk a ṭha lo a ti sinain kan ngaih tikah mah cucu a ṭhim te la dat pia hiti aa rinmi sir tia kalmi cu kan ngaih ṭung lo Gramophone nih a chimnumi bia kha pei kan ngaih cu. Cucaah cun Baibal ca hi kha bantuk a um ve a thawngpang te tlawm tete a ummi kha zoh tuk hlah u. Pathian bia sinak kan ngaihmi cu a dihlak nih zeidah kan chimh ti pei kan ruah cu a cafang tuk tak ah khan tang hlau a kan tinak a thiang ngai te ka ti theo cu. Se a van chimmi a ṭha ngai. Cuti si ahcun Baibal cacang halnak kongah kan van hal i a donghnak a si cang i Baibal cacangnak ah khan Baibal cacang he pehtlai in pakhat hal kan duhmi um ka lung chungah a chuakmi Mathai a ngan thleiruknak chungah khan Mark a ngan thleiruknak chung a hme hlei sarihnak hrawngah Jesuh Khrih vanram a kai lai ah khan a van chipmi hna cu ka min in ṭhawnnak kan pek hna lai i khuachia zong nan ṭhawl khawh lai rul sivai hna rul sivai hna nan nan tlai nan tlai lai an cuk hna lai nan nan poi lai lo nan poi lai lo ati kha kha kha pathian bia ase e cu ti se chun hal kan du than ve mi chu nihin ni chana hin zoom tu le zoom lo tu ta chon na ga khri fa le muslim debate etu ti ko se minung thongthong reng lo hmai ah tu he kan thu tiin kan van i ruat si mi pakhat nih hi bible charchan he hin nangmah cu pathian nih ṭhawnnak an pek khuachia zong na ṭhawl kho sivai zong na tei cu ti si ahcun pathian bible zong he bible zong ha pathian bia bak ase pathian nih zeipoh a tuah khawh dih na ti i na zumh a si ahcun ti in Keimah nih atu bia kan halmi hi minung pakhat khat zum lotu pa nih in halmi van si sehla poison a neimi pakhat khat in pe sehla cucucu poison cu din ahcun poison taktak a si caah hmakhat lo ah tluk i thi zong a fawite thi colh ding dirhmun kha va sa hnga cu bantuk dirhmun in Jesuh Khrih nih hin bia a cah tami hna a si tikah nang zong Pathian rian ṭuantu na si Pathian nih ṭhawnnak kan pek hna ka min in a ti caah hin cuticun mi pakhat nih biahalnak

van le vawlei hngat a bian tuah khotu si pathian ca cu zang vialte si kho tu cu ca cun pathian nih siseh a ti ahcun Bawi Su zong nih mithi cia Lazarus zong kum li hnu a thawhter ko cucaah cun vei rul a turat ṭhawng ngaimi nih cuk i thih lo kha Nili thi hnu thawhternak cun vei, uh, a biapi lem ah ka chia lo. Pathian ti khawh lomi lawng te an si ko. Pathian nawl si te ka ti hnga. Pakhat, Paul zong ka pe khual tlawnnak ah khuazei da si tikul Malta tikul ah maw thing ti ding ah va khomh i rul ni rak cuk i mi tampi ne a thi lai in ti zeicah ti a tur a ṭhawng tuk mi si a thi lo siam hi pathian pe si ti an an biak hnek kha okay kha ka zona kan avan fiang ka question kan van hal du nak cho kha kha kha ta chuna paul te paul an ton mi ase atu a chun zoom lo tu pakhat ni debate na tu liawa okay vai thin hun par zong an ma se se mo tim chem mam ten arai kha hiti hin na zum pathian bia chu paul zong ne tin se na zum asia chun nangma hrim hrim ni ma hi poison hi Ding tuah Pathian nih an khamh lai maw? Atu ah hin na thi lai maw na nung lai dah Pathian nih an khamh lai maw? Hi na bia hi Pathian bia hi na zumh ahcun tiin biahalnak nangmah ku pumpak sin hrimhrim ah khan atu ah lettuih practical an tuah ding in khan an van in hal seh law Okay, ma cu- khat Eh, kha. poison zong kha van in pe seh law Okay, okay. zeitindah kha dirhmun ah khan na leh hna Eh, timi ma cu dot thumnak ka ra lai ka ti mi cu Okay, ma cu si. okay. Mark catial mi cu A donghnak taktak cu Mark chapter hleiruk a hme pariat ah dong. Atu na timi kha Mark chapter hleiruk a hme hlenga hleiruk a si. Si si. Cucah cun Mark in tialmi taktak Bawi Jesuh Khrih nih a timi ka tial a timi taktak cu Mark ngan hleiruk a hme pariat ah dong caah khami hnu le an tialmi kha cu Bawi Suh Khrih cu vei chimmi si loin an chapmi si. Zeicah an chapmi si ka ti khawh tiah cun Bawi Suh Khrih nih a chimmi mahte Maka, Luka, Johan nih an chimmi hi Mark a ṭial tikah a ngan hleiruk a hme pariat ah khan a dong. A hmasa bik manuscript an ngeihmi a ṭha bik an timi cun pariat a dong dih. A donghnak cu Jesuh Khrih a chuak ti kha an ṭih timi na dong. Mark nih a timi cu Pathian thil tuah ning hi minung theih khawh ding a si lo, ṭihnung zung dok a si zong dok a si ti langhternak ah mah kha na donghter. Sinain mah cucu original manuscript hmasa bik an ṭialmi Greek ca cu AD zathum le sawm nga hrawng ah a tuan bik kan neihmi an ṭialmi cu mac a si AD zathum sawm nga hrawng ah atu i a hme pakwan khi kul le thum tiang an chapmi cu AD zali hnu ron chapmi si le cu ca cun Khrihfabu nih an ron chamhmi thil a si caah Bawi Jesuh Khrih chimmi si lo ti ka ruah caah Bawi Jesuh Khrih bia kha Bawi Jesuh Khrih bia bangin hman ding amah bia si lomi cu amah bia lo bantukin hman lo ding ka chiah hnga. Le cucaah cun mai hihi ve hi uh, thi si hi ding Jesuh nih pe a ti kha tiah cun Jesuh ti Khrih mi ti mi si lo a hnu lei Khrihfabu nih chap mi si ka ti hnga.